I film mizo tlanga ho chu nila ka lo lawm meh vek a chaw min lo like a min lo subscribe turin inkhawngaihtna ka rawn dil e month of blood a ziak tu hi lalruadik a ral ta siak eng a ni e. Redmi nine a hlui tawh lampang chu a rawn ri tang tang a, a hlui tawh vang nge maw ni? A ri tel ah chu a chher em em leh nghal a, Aw hello, Junia a ni em aw? Aw ni e, enga ti nge? Sky Corporate atang a nia, i thiamna te kan lo hria a, thawhpui che kan duh a, hun min pe thei ang em le? Junian, E, chuti lam maw? Hna chu u ka awh lai leh ka mamawh lai tak a nia. In corporate policy te be lo thawn ang a, ka lo bih chiang ve phawt dawn em ni niang? Secretary chuan, Awl e, min thawhpui ngei ka lo beisei ang che. Phone an dah ta a, hei hi thian inkar a thihna lo tlen dan chu a lo ni ta a. Chutia policy a en fel hnu chuan Johnny-a chuan term leh condition chu tha a tih mai bakah hlawn offer chu tha a tih em avang chuan an corporate chu a join ta a. Mahse, a chenna atanga Melzali chuanga hla a awm a ni. Chumi a pan hma zanah chuan an thianho chuan intlahna an siam a, an rui thlang hle a. A tukah chuan Vicky chuan airport ah a tla ta a, inhmu vat tura inthiamin an inbai bai ta lauh lauh mai a. Johnny a post kai corporate chu a thleng fel ta a, a hna turte enin a assistant turte nen chuan inhmelhriatna an nei a, Zialu, John kei hi i assistant tur ka ni a, hlim tak leh tluang taka kan thawh dun theih ka beisei, tiin a lo chi beih a. Zan lama a thiannu nen apartment luah tura an en fel pui tur thu chu hrilhin office a chhuahsan ta a. Zan lam a lo nih chuan Zialu chuan Daisy nen chuan a hmelhriat tir a, an inchi beih lai chuan Johnny chuan, Trek chuai hian a inhria. A vawikhat hmuhna ni se a duh nghal em em mai a ni. Chumi zan chu hlim tlang takin an hmang ho a, van neih tlak takin kan ti dawn nge Daisy chuan third block ah an lo awm reng a, Johnny hi first block ah an awm ve thung a. Zialu chuan first block chu sky -- Crops dah a nih thu a han sawi a, Johnny chuan a neitupa hausak dan tur vel chu a suangtuah a suangtuah pui a. Zia lut chu a lo nui mai mai a nia, Sky Corp neitu hi a hausa khawp mai. Khawvel trade ah hian twenty percent chu ama control na hnuai a awm a nia, mahse mi pasazû ang hi a nei lo tiin a nui sen sen a, Daisy pawh a lo nui ve var var mai, Johnny-a la in hrethiam mai hek lo. Chu nupui pawh nei se fa a nei thei lo ang a, Sky Corp pawh rochuntu an awm dawn lo a ni maw? a lo ti hu a, Daisy chuan nupui pawh a ngaihsak lo, a hna ringawtah rilru a pe a, a sawi Sawi tawh lo ang u, naktukah i hmu anga i hre mai ang, a ti a. Tichuan titi dang an vawrh ta a. Beer an inpah bawk a, an titihna karah Daisy leh Johnny-a mit chu an intawng leh zeuh zeuh thin. Johnny-a chuan khawvel chu nuam a va ti thar tak em. Hna thar a nei a, apartment a la dawng zui. Chutah. Tawn thar di a la nei zui. Daisy lah mipa duhthusam a siam ni awm a mawi a ni. Pathian hian a siam lai hian a thiamna zawng zawng hi Daisy ah hian a vawm khawm ni ber hian a hria a. Taksa in vuah rem tak leh vun rawng dik tak a ni. Puma faka chuan sawi dawn se. Lum hlum a hlawh thlak Lum hlum a hlawh thlak a nih bakah chawng tin ler pawn a thik hial ang a ti ve tho ang. Beer an inhnem ta deuh a, Zialu leh Chinese an ni a, an culture an ruih nawi a thiang lo va, a bikin hmeichhe tan a ruiin A hma chuan a haw san ta a, a ngaih a sam reuh phian a, thiannu leh an a boss thar a vawi khat hmuhna a a kalsan hmak mai. Chance pek pah a, Mark score a tum a tum chiang hle a, Chinese ho rilru chhiatna a lo lang tan ta. Chutia an pahnih chauha awm ta chu sawi mai tur an hre lo a. Mahse, mipa zawk na nana chu Johnny chuan tih tih a vawrh ṭhin a. An university kalna te inzawtin, an hobby te, an favourite te nen lam inzawt chhoin boruak a dik chhoh ṭan tlat. Chutia inkawm pah a an inmelh leh ralh ralh ṭhin chu an puak keh ta a niang. Chawngka ni loin biah thu chu an inhlan ta mawlh mawlh mai a. A tukah chuan khumah chuan zak taka thu dunin an innuih sen sen a. Daisy chuan breakfast fast kan siam ange tiin a thawhsan a. Office a hna an ṭan ni chairman-in a lo welcome ngei ring chuan chairman office-ah chuan an lut ta a. Chutah chuan mipa ni loin hmeichhia nula hmeltha pangai ve tak mahse induh tawk ve tak hi a lo thu a. Juni chu a hawihai hle mai mahse zana a thusawi dan vel a ngaihtuah chuan a nui suk a. Chiang taka lo entu an company neitunu chuan Junia nui sei a hmuh chuan a luang liam nghal em em a. Engtik takin deal zui ta ang maw? Tumkhat chu an president ti tawh mai ang aw, hmeichhia nina nana chairman kan tih chuan a dik lovang. Johnny-a, Maw i nih, i la tha lai hle mai, ti chung chuan a rawn chibai a, an president hi Juliet-i a ni. Juliet-i chuan Johnny-a kut chu a thlah phal lawk lova, Lai tak leh zak ru chem chem chung chuan Johnny-a chuan a pi thar kut chu a lo la tla a. Tichuan company-a an tih tur leh position tur te chu an ti fel a, ama office lam an pan ta a. A pi thar chuan a personal assistant kohin Johnny-a chungchang a kim changa a hriat duh thu chu a hrilh ta a. Eng tak tih tum maw? Ka duh chu ka la mai thin sumin a lei thei lo a awm lo tiin a phun sap a, Junie leh Daisy te inkar pawh a hun a hun a liam ve zel a, a nghet chhoh tulh tulh a, len chhuah dun chang lah an nei deuh reng tawh a, chutia an che vel chu lo tli tlai reng tu an awm reng a ni tih an hre lo, Juliet-i chuan An chungchang a lo hriatin a thinrim em em a. Kawng hrang hrangah Johnny a rilru neih a tumna lah a hlawhtling ngai si lo. Business chhuan lama a zinpui lahin a awm a awm ve reng lai pawn Daisy a biaksan zel a, a room ah a koh lut a. Zu inpuiin a tum lahin tlem baka in tlem baka inpui duh ngai si lo. Mahse mi tum tlang. Ka seh tawh chu ka ti tlat ti thin a lo ni nen idea tha lo tak a neih phah ta a ni. A thian lo kawm ber thin Vicky-a chu a va be ta a, Thianpa, Bialnu chu chuhsaka. Rilruna tawpa siam theih chuan pawisa tam tak bakah Vila changkang tak pek a tiam a. Vicky-a a ni ang sum duh, eizawnna leh thiam bik nei ta lo chuan inngaihtuah chiang eih lo chuan a lo rem tihpui ta a, ruahmanna an siam dun nghal ta a ni. Daisy thawhna saloon chu Juliet-i chuan leiin a neitu pa angin Vicky-a chu a awm ta a, heta tang chiah hian a ni, Daisy chu bumin a awm tak ni. A tirah chuan staff pangngai angin Vicky-a chuan a han enkawl phawt a, mahse thla khat a liam leh meuh chuan chhuan lam ho te te hmangin a kalna vel leh a client dawr tur te chuan a tir kual tan ta a, mahse hetah hian Vicky-a. in lan duh, Vicky-a a in lan duh lo a, manager kal tlangin a tir theih hmasa ta phawt a. Heta manager pawh hi an chhawrh leh chhawn a lo ni. Johnny leh Daisy te inkara hna vangin buaina a awm chho ta zeuh zeuh a. Johnny chuan, An duty hours pawh ni lo a, customer te pan ngai fo leh weekends a hnathawh A ngai ta fo chu a hrethiam lo tan ta tlat a, an inhauh phah ta fo mai le. Daisy la in a thiam lohna a hre si lo. Johnny hnenah nang pawh lo haw tlai lo haw tlai chang i ngah a, zin bo chang i ngah tiin a chhuah chhal let ve ta sak sak mai a. Mahse inhau zui lem lo hian ngai an aw leh mai thin. Hun a liam leh ta hret hret a, Juliet i lah chuan Johnny chu a duhna a zualin a hmanhmawh tawh em em a. Zai thiam tak hian Johnny rilru hneh chu a la tum ngar ngar a. Daisy nena an inkar chu a zawt fo a, Johnny pawn tha takin a lo hrilh ve leh mai thin. Chutah chiah chuan Juliet-i chuan hmeichhia te chu pasal emaw ngaihzawng nghet kan neih te chuan inchhung enkawl kan inzir chhoh ve tur a nia. Mahni pasal hualte enkawl kan zir kan. zir tur a nia hna neih lai pawh ni ila kan pasal hual ten min enkawl zawh dawn phawt chuan kan hna chu kan bansan mai tur a nia chin tih ten a fuih pawrh tan ta a Junil ah chuan dik a lo ti hle a Daisy hnenah chuan a hna chu bansan mai tur chuan a nawr ta a Daisy la in midang ring chunga khawsak duh lo mi tih theih ka neih chuan midang ka ti buai lo ang tichi a lo ni ve bawk nen. inhnial an inhnial buai ṭan chu a ni deuh mai. An inkarah deuh neuh awm chho ṭan takah chuan chutah chiah chuan a ni. Saloon-a manager chuan a private room-ah Daisy chu koh lutin an ruahman ang chiah a che tur chuan a inruahman ta a. Daisy chu a duh lo chung zu intirin a intur lah chuan damdawi a lo pawlh zui a. Chu chiah Chutah chiah chuan Vicky chu a lo langin in la chang tu pa zet hian Daisy chu a chhan ta a, an damdawi pek lah taksa zawina chauh a ni a, a thluak lah a fim vek dawn tih hre reng hek le. Manager chu hnek hrepin a ban zui ta a, heng ho hi Julia te leh Vicky te ruahmanna vek a ni tih reng an hre si lo. Vicky chuan Daisy chu hotel a Hotel-a book saka kalsan leh ta mai a. Daisy ngaih danah chuan Vicky chu mipa tha ber chi niin a lang tan ta a. Hetih lai tak hian Johnny pawn a business deal-a hlawhtlin avangin lawmna a lo nei a. Hei pawh ruah hman lawk ve tho a ni. Ani pawh a in turah damdawi an pawlh tho a. Juliet hi chuan hotel book pui ve lehin Daisy room bul chiahah chuan an book ta a. Daisy chu a tukah a lo harh chuan a lu chu na a ti em em a. Han ngaihtuah chiangin an boss thar chu fel tiin a ngaisang thar ta em em mai a. Johnny pawh lo harh vein a bulah president lo awm ve reng chu mah a ti em em a. Amah lah a hre tawh si lo Daisy. Daisy-in room a chhuahsan dawn mek tih ah chuan Juliet-i phone chu a rawn ri a, chutah Juliet-i chuan Johnny chu lobby ah parcel la turin a tir a, Johnny pawh chu kal kal mai a tum nghal a. A hnungah chuan Thuam mumal pawh in bel lo chuan Juliet-i chuan Johnny chu a zui nghal a. Daisy-in kawngkhar a hawng chiah chu a pasal hual Johnny chu a hmu ta a, mak a ti leh a hlau hlauthawng tak a an hlauthawng tak chuan an awm dun ve ve lai chuan Johnny-a hnungah chuan Juliet-i chu a rawn ding ta chiah a. Juliet-i chuan ngai khaw lo nghal vekin ṭap chungin a tlan zui nghal a. Junia lahin Daisy chuan hotel ah chuan eng nge a tih ve leh ringawt a lo ngaihtuah a. Customer chhuan lama a haw tlai thin te, zin chhuak anga a insawi thin te chu dawt ah a ngai zo ta a. Security room ah room lamah kal vatin an awmna floor cctv footage chu a dil ta a. Chutah mipa dangin an kuah lut lai a hmu ta a, a rilru chu a na hle. Ani pawh an President nen chuan room-ah an lut dun lai a hmu leh a. Daisy thiannu zia lu a la tel zui. An inkar chu a buai dawn chiang khawp mai le. Daisy a chah zawih zawih lai chuan zia lu chuan a lo call a, an President leh Johnny a awm dan a rawn hrilh a. Daisy chuan. Hotel a a hmuh thu chu hnukulh teuh chung chuan a lo sawi ve a, Johnny a rawn haw chuan a ruih vang a nih thu chu sawiin engah mah ngai suh Daisy rilruna chu a reh thei si lo, inthen a rawt ta a, a insawifiahna lah engah mah a ngaih engah mah a ngaithla duh si lo. Chutah Junia a puak keh ve ta. Mipa dang nen hotel room a an luh dun lai cctv ah a hmuh ve vek thu a sawi chhuak ta a. Daisy chuan nang ang a ni lo, a ni chuan kan manager in min khawih luih a tum a. Hotel room a min kalsan min kalsan asin a lo ti a. Rilru na tawp tawh Junia chuan a awih seng tawh bik lo. An inkarah eng eng emaw inhauhna a lo awm neuh neuh tawh nen chuan an inkar chu tih tawp an duh ta a. Chumi zan Daisy rilru na lutuk chu zu a in vak a, a ruih em avang chuan an balcony atang chuan a tla hlum ta a ni. Johnny-a rilru chu a na hle a, amah vangah a ngai a, a inthiam thei lo. An President nena an awm dan leh mumalin a hre si lo. Hna pawh kar khat vel kal tawh lo a, inah a awm deuh chawt reng mai a. miah ah hi a ang ber tawh zawk. Saloon manager khan chung thu a lo hriat chuan a khawngaih ta em em a, bakah Juliet-i leh Vicky ten an intiamna ang in hlawh an pe duh si lo nen thu dik chu Juliet hnenah a puang ta vek a, chung thu an hre leh ngat phei chu a inthiam thei lo. A mittui chu a far zung zung a, a ngaihtuahna leh Daisy. a lo lang a, an hlim dun lai zawng zawng te chu a lang zut zut mai a, lung che em em mai hian a tap chhuak ta hawm hawm mai a, a chah ban hnu chuan phu balak duhna a lian ta hle mai, a thawh mek na company Juliet-i ta ni bawk chu thlak chhiat tir vek a tum ta a, tin Daisy thih na avang chuan Juliet-i leh Vicky pawh an thih ve a duh ta tlat mai. Company-a thuk taka thuneihna chu hmang tangkaiin company core data chu an elpui last company hnenah man to takin a hrilh a. A hralhna sum chu Daisy hming chuan orphanage home-ah a donate vek a. Juliet-i chuan chung thu a hriat hma chuan Lenchhuahpuiah a va sawm a, a rilru tih thawven nan. Tlanglâwnpuiah a va sâwm a, Juliet-i lahin Johnny-a a rilru hneh, a rilru a hneh hun a lo, hneh hunah ngaiin a lo phûr ta êm êm mai a. Tlâng an lâwn dûnna hmun chu thlengin tlâng lâwnna hmanrua vêl chu an en fel ta a. Fit za a sâng. An lawn maw tih ah chuan Juliet i hruih chu Johnny chuan vuan in chem teh chuan a zai ta mai a. A tawp nan Juliet i hnen ah chuan a thil tih a hriat vek tawh thu chu a sawi a, Juliet i dam ve thlak i ni lo tih pah chuan a zai chat ta a. Juliet i chu a thla ta vawn vawn mai a. Damchhuahna chi ziah zang a ni lo. Chumi zanah chuan Johnny chuan Vicky-a chu a call in a awmna a zawt a. Vicky chuan, Engmah an chinchang leh an bumna chu Johnny chuan a la hre lo ah ngaiin an khuaah a awm thu in a lo chhang a. Johnny chuan a bialnu. Thih dan vel chu a sawi a, Vicky-a a koh theih nan tuar deuh anga langin a hmin thei ta. Vicky chuan, Tunah la la ka lo kal ang a, naktukah i apartment ah ka lo kal ang a ti a, phone a dah ta. A tu ka lo nih chuan Vicky chuan doorbell a rawn hmet a, Johnny chuan ruih hmel zet chuan kawngkhar chu a lo hawng a, Vicky chuan, hnem ve mawlh mawlh in, mahse a ruk tak chuan a hlim a ni. Johnny chuan Vicky chu in tur a lo ruahman lawk sa damdawi telh chu a pe a. I he lo chuan Vicky chuan a lo in ve mai. A damdawi a rawn thawk ta maw tih ah chuan Johnny chu a rawn tawng chhuak ta. Nang hi thian ah ka ngai che a, mahse nang ang min lo phatsan reng si, nangmah ang vang hian Daisy ka chan a sin. I dam rei tawh lo ang tih pah chuan hnuk chhuakin balcony tang chuan a paih chhuak ta mai a. Johnny chuan, Daisy, ka hmangaih che, pial ral tlingin aw ka tih kha tih pah chuan a inkap hlum zui ve ta a ni.